سنڑسیں اج تہاڈی خدمت اچ شاکر شجاع وادی صاحب دا فرمائشی کلام گھن کنیں حاضر تھئے ہیں۔ سارے چینل تے بھائی جان ان ہک ملک کاشف صاحب انہیں شاکر صاحب دے ہک ڈوڑے دی فرمائش کیتی ہے۔ ملک کاشف صاحب تہاڈی فرمائش دے مطابق اے ڈوڑا اساں سنڑنے پئے ہیں سنڑسیں سن سو توجہ خاص دے نال اور دوستاں نال وی شیئر کریسو۔ شاکر صاحب فرمیندن سیں۔ تیکوں کئیں آکھیے توں نانگ کوں پال ایں دشمن دے ہتھیار ہوندن۔ تیکوں کئیں آکھیے توں نانگ کوں پال ایں دشمن دے ہتھیار ہوندن۔ اے سجن نی کہیں دے بن سگدے اے ڈو موہیں تلوار ہوندن۔ اے جوگیاں کوں وی ڈنگ گھندن اے ناقابل اعتبار ہوندن۔ توں شاکر اصلوں کملاں ہیں بھلا نانگ وی کہیں دے یار ہوندا توں شاکر اصلوں کملاں ہیں بھلا نانگ وی کہیں دے یار ہوندن۔ ملک آشر صاحب تاری فرمائش پوری تھی گئی سی ان دے بعد ان سی محمد اسامہ صاحب انہیں بائی دنونی شاکر صاحب دی غزل دی فرمائش کی تھی ہے شروع کرنے ہیں سی شاکر صاحب فرمیندن کہ فکر دا سجھ ابھردا ہے سچیندیں شام تھی ویندی فکر دا سجھ ابھردا ہے سچیندیں شام تھی ویندی خیالیں وچ سکون اج کل گلیندیں شام تھی ویندی انہاں دے بال ساری رات روندن بکھ توں سمدے نئیں۔ انہاں دے ٻال ساری رات روندن بکھ توں سمدے نئیں۔ جنہاں دی کہیں دے ٻالاں کوں کھݙیندیں شام تھی ویندی۔ غریباں دی دعا یا رب خبر نئیں کن کریندا ہیں۔ غریباں دی دعا یا رب خبر نئیں کن کریندا ہیں۔ صدا ہنجواں دی تسبیح کوں پھریندے شام تھی ویندی۔ کݙاہیں تاں ݙکھ وی ٹل ویسن کݙاہیں تاں سکھ دے ساہ ولسن۔ کݙاہیں تاں ݙکھ وی ٹل ویسن کݙاہیں تاں سکھ دے ساہ ولسن۔ پلا خالی خیالاں دا پکیندیں شام تھی ویندی۔ میݙا رازق رعایت کر نمازاں رات دیاں کر ݙے۔ میݙا رازق رعایت کر نمازاں رات دیاں کر ݙے۔ جو روٹی رات دی پوری کریندیں شام تھی ویندی میں شاکر بکھ دا ماریاں ہاں مگر حاتم توں گھٹ کائنی میں شاکر بکھ دا ماریاں ہاں مگر حاتم توں گھٹ کائنی قلم خیرات میݙی ہے چلیندیں شام تھی ویندی فکر دا سجھ ابھردا ہے سچیندیں شام تھی ویندی۔ محمد اسامہ صاحب بھائی جان اساں تہاݙی فرمائش پوری کر ݙتی ہے۔ ایندے بعد انسی اسد بھٹہ صاحب انہیں شاکر صاحب دے ہک ڈوڑے دی فرمائش کیتی ہے پوری کریں دے انہیں دی فرمائش شاکر صاحب فرمیندن اساں شوق دے پنجرے بھن چھوڑن ہن فصلی بٹیرے نہیں رکھنے اساں شوق دے پنجرے بھن چھوڑن ہن فصلی بٹیرے نہیں رکھنے اساں جنگل اچ جھگیاں پا گھنسوں ہن شہر دے ڈیرے نی رکھݨے جتھاں پیار دے کل گستاخ ہوون اتھاں پیار دے پیرے نی رکھݨے بھانویں رقبہ شاکر سنڄ رکھسوں بے ایمان مزیرے نی رکھݨے۔ بھانویں رقبہ شاکر سنڄ رکھسوں بے ایمان مزیرے نئیں رکھݨے۔ اسد بھٹہ صاحب بھائی جان تہاݙی فرمائش مساں پورا کر ݙتے۔ ایندے بعد اسیں کجھ شعر ہن شاکر صاحب دے انہاں دی وی فرمائش کیتی ہک بھائی جان ہن ملک عثمان صاحب انہیں شاکر صاحب دے ہک شعر دی فرمائش کیتی ہے تہاݙی خدمت وچ پیش ہے سیں شاکر صاحب فرمیندن جݙاں گھر دا ٻالݨ مک ویندے۔ جݙاں گھر دا ٻالݨ مک ویندے ککھ ٻاہر بھکائے ہوئے یاد آندن جݙاں گھر دا ٻالݨ مک ویندے ککھ ٻاہر بھکائے ہوئے یاد آندن ملک عثمان صاحب بھائی جان اساں تہاڈی فرمائش کوں پورا کر ݙتے ایندے بعد سئیں ہک بھائی جان ادریس گوندل صاحب انہیں شاکر صاحب دے ایک شعر دی فرمائش کیتی ہے۔ پیش کرندے ہیں تہاڈی خدمت وچ شاکر صاحب فرمیندن۔ نجومی نہ ڈراوے دے اساکوں بد نصیبی دے۔ نجومی نہ ڈراوے دے اساکوں بد نصیبی دے۔ جݙاں ہتھاں تے چھالے تھئے لکیراں خود بدل ویسن۔ نجومی نہ ݙراوے ݙے اساکوں بد نصیبی دے۔ جݙاں ہتھاں تے چھالے تھئے لکیراں خود بدل ویسن۔ اوندے بعد سݨاسی ہک میݙی اپݨی فرمائش تے کلام سݨسو شاکر صاحب دا۔ ہک شعر ہے سئیں۔ اے ناویں کریندا میں اپݨی جند تے اپݨی جان دے۔ سݨ سو سوہݨا سئیں توجہ خاص دے نال تہاݙے واسطے ہے سئیں۔ شاکر صاحب فرمیندن۔ بغیر تیݙے میں کیکوں ݙیکھاں توں نظر دئیں میں جیکوں ݙیکھاں۔ بغیر تیڈے میں کئے کوں ڈیکھاں توں نظر دئیں میں جئے کوں ڈیکھاں مزا تاں ڈیکھن دا ایں ہے شاکر توں مئے کوں ڈیکھیں میں تئے کوں ڈیکھاں بغیر تیڈے میں کئے کوں ڈیکھاں توں نظر دئیں میں جئے کوں ڈیکھاں۔ مزا تاں ݙیکھݨ دا ایں ہے شاکر توں میکوں ݙیکھیں میں تیکوں ݙیکھاں۔ ٻہوں شکریہ سونا سئیں کمال مہربانی سونا سئیں جڑے برا سارے چینل تیں پہلی دفعہ تشریف گھن کے نیان گزارش ہے سارے چینل کو سبسکرائب کر گھن سو اور انشاء اللہ تعالی کوشش کریسوں کہ چنگی چنگی اور معیاری شاعری تہاڈی خدمت وچ پیش کریندے رہ ونجوں دعائیں وچ یاد رکھے سو اللہ پاک تہاکوں سارے وسیب کوں اپنے حفظ و امان وچ رکھے رب سونے دے حوالے سے